ahee xana u subscribe-ini tshika mavunwa no hemba u ya u ya subscribe u ta ti vonela hi wexe enjoy episode hi swona
mpfukisi ah, ni nge za ni ngheneleka leswo tala ni lava va nga doctor is an award winning artist yeah. eh va tiveka ngopfu hi risimu leri ravo leriya eh, ra biya un'wana na un'wana loko a ku doctor sandlen u vulavula ngopfu hi biya ya eh, hinkwenu yi hleketa biya eh? eh, kumbexana hi ngopfu hi sungula na vona mi nga hi hlamusela ku ri loko mi tlanga risimu lera ra biya a ku yo humelela yini hi ku risimu lera ri hangalaki na gaza leyi hinkwayo okay laya ka okay xo sungula na mixavota hinkwenu va yingiseri Eya doctor Sandile ni Shabalala la ka risimu ra biha i ku ni swi vone kahle ku loko hi ri byaleni hi tsaka ku tlula loko hi ri kerekeni ma yi Eh. twisisana? Ah. Eh, a ni- a ni xikwembu xi na nkoka swinene ende xi kahle ma swi vona Eh. mara ku na ndhawu leyi vanhu va tsakaka va hetelela Mm. ni ngo vula ku hina va ha vula church Eh. hi laha hi tsakaka kona Eh. a byaleni Ah. Ne. se hileswo Swi fike la ni navela ku vona la nga sweka yo Charles Glass a boha nya swi tivi. Eh. La a mbalavula hi Charles Glass loko mbalavula hi Charles Glass i Castle ne. Yeah.
Eh, ivi mi tlhe mi tlhe ya mi tlhe mbalavula na hi hansa la ya. Christopher Sashope.

nakona ni ngo vula ku kumbe xikhaphani xin'we loko kumbe foni nge exitejini Eh, ku xi kota ku xi mi tisa nyana Eh, leswin'wana a wu na nchumu na doha ni tivi nchumu ya mara ku na ti ku na tinsimu to to hlayanyana leti ni ti tivaka ta n'wina um ku na risimu rin'wana leriya ra ku um u ni bisa hi moya Mm. risimu leriya a ri ni ba mbilu straight mani mhaka ya ku leswi a mi swi vulavula a swo endla i nga ri swa swa swa ha ku humelela so i ncini lexi nga mi kucetela ngopfu ku mi tlanga risimu leriya Hey, mani byi ntisa ni phela hina swiyimbeleri Mm. Yeah. hi fanele hi profeta leswi nga humelelaka mundzuku kumbe leswi nga ku humeleleni ka vanhu Yeah. Eh. swin'wana swo tala sweswo swi va swi nga kongomanangi na hina Yeah. mara hi mhaka ya xiyimani Yeah. hi kota ku swi vona ku loyi bisi humoya na mi bese hi moya ta ni bese hi moya Eh. vangungu lowu swi ka minkarhi ya so Yeah. a hi minkarhi leyi va rhandzana va tsakelana Eh, eh. Eh, mara mi tikomba mi suka kule na na vuyimbeleri ni ri na ku tshemba leswaku ni twi eh, mfowethu la a vulavula hi timhaka ta ku ri mina masagwadi yo hlaya

ni le ka tifilimi to talo Ah. loko mo twa risimu nyana ri vi nga ku ri na xichangani nyana switsongo Ah, Eh, ku va ku ri n'wihi a tifilimini Eh, Oh, mi mi mi nga ni byela loko loko mi nga se fika la a hi kha hi vulavula loyi a hlamusela ku ri i nga ri mizi mi tlanga nyana eh, na eh, Thomas Gezani Mzamani na Matshabi Muda
that's why ni ku va tele eh va tele va tele va kwala mm. na ti-advert to fana le va wo namibia va meridenbia wo lapana tekenbek sweswo swo taniya eh. va tele a ni nge va heti ni nge va heti ni ko vula ku ka vunanga bya xitsonga ni ngo va hlaya lava ni swi tiva ku lava a ndzi tshama ni tirha na vona kumbe ku va fichara mm. I dokodela ya hina leyikulu misava hinkwayo ku nga Doctor Thomas Hasani Chauke na tatana Elias Baloyi na Sibona George Maleke ya lavan'wana ni hinkwavo lavan'wana ni tirhini va ngo ka van'wani va nga vuli mara the rest tirheni na vona va ta loko mi vula sweswo ne ene mi nga mi famba lala tixo loko munhu a yingise tinsimu ta vanhu vo tala ne hmm. loko wo yi yingisela kahle ya u yi tiva voice ya doctor ya u ta swi twa ku lava hi doctor laha yeah. that's why ni hetelele ni fike laha ko ku na tinsimu tin'wana mani ah. loko ni tshame hansi ni yingise kahle hmm. doctor va kona ka background hmm. loko ni ri a sabc hi loko hi ri ka ti-satmas launch ya leyi va nga va na yo ti fifteen ta december yeah ni vone ku engrave we vito ra n'wina laha ni twa ni ri proud njhani mm. ku tswa loko sandland chavalala a ku ri best best xitsonga uh, song of the a ku song of the year mm. ya ya ti-satma mm. ri tsaloyi blue a ni ri nangusi ni nga heti ni ku doctor hi lava laha so vo tala va ngo va ri na vuciva but um byi ntiyisan Golden touch, golden yeah. voice. Yeah. yeah. A ku ko loko mi pfuna munhu mi pfuna hi ku tiyimisela a ku hala mi nga hundza hi kona ni nga mi nga dzinginisi ni dzinginisa nyana ma swi vona yeah. Mm. so for namuntlha ni twa ni ri proud ngopfu leswi nga ku humeleleni laha yeah. ka ntombi ya mitsongani yeah. mm. ni ku vula ku ka vanhu va xisati a ni vuli ku a va kona lava swi kotaka yeah. and a ni vuli ku va nge swi koti yeah. and a ni vuli ku hi nga va tlula yeah. but for now yeah. mm. khomba yi khomisi sweswi yi nga khomisa swona me ni ta khomelela kwala ni nga khoma kona ku kondza xikwembu xi ni tekela tinyonga xi ni tekela rito Eh. hi kona se ni nga ta ku hawa a hi- ni nge he swi koti for Eh. now a ni Eh. khomba yi khomisi sweswiya yi fana na a tekeleli mina na swa ku n'wi rhandza ngopfu na mina n'wi rhandza ngopfu Yeah. Eh. ni kota ku n'wi motivate ni n'wi byela ku hambi ro dzinda kumbe ri ndlani famba hi A nga ndlela leyi tshiki. xikwembu xi nge te u famba Famba hi hi yona.
yo na naswona mi kuma ku nga swisha hi swo tala Eh. ni kona Yeah. ni n'wi khutaza n'wana nga humelela ka Eh. loko loko mi vulavula hi ntombi ya mutsonga eh, u tikomba a ha ri n'wana loyi a a nga tsongo naswona leswi a swi endlaka swi tikomba swi n'wi swi n'wi hindza hi malembe a ni la ta kota ku twisisa ku ri n'wina tanihi muyimbeleri mi nga va mi sungule ku yimbelela mi ri na malembe mangani na yi sungula hi 1990 Eh, 1990 loko u huma mandela Eh, ya a ni vanhu va ta ku hume hi 94 mara ni mahela negotiation ya yona Hume yi sungule hi 90 Eh, se Sungule 1990. loko mi sungula ku yimbelela a mi yimbelela swa n'wina kumbexana a mu a mu featureriwa ka tinsimu to karhi swa mina mo ni mudentisa Ah, kusukela 1986 mm. Ni kha ni kayakaya ni endla ti-demo loko ya ka madokodela ta masangu ya Chauke ka N'wamarhanga ka va Malungana kha ni kha ni endla ti-demo a ni ma swo khale a wu fanele u endla demo ku sungula Eh. but um ni twa swi ri kahle hambi ka Matsonga Machangani munhu la nga nkulu ka mina ka vuyimbeleri ka lebya hina vanhwanyana i sesi i Boni. Kusuka ka sesi Boneh Mhini ka lava van'wani va ba mhani Khatisa va mhani Almina Dumezulu na mhani Madyaku Bomba lavakulu ka mina lavan'wani
va ta hi le ndzhaku mara Ivo va mi nga tala. mi nga mi nga ni hlamusela la hi ku ma vona loko ni yingisela ngopfu tinsimu ta n'wina um ti ti to tala ta tona so. ti na dyondzo ene ku va ti ri na dyondzo a to va na dyondzo ntsena kambe mi tlhela mi vulavula hi ririmi ro hlawuleka ma hlawula marito nkarhi wun'wani loko loko ni kha ni mi yingisela ni twa ni tsaka swinene hi ndlela leyi mi tirhisaka hi yona marito i ncini lexi nga mi kucetela ku loko mi yimbelela mi tirhisa marito hi ndlela leyi mi ma tirhisaka hi yona ende kwalano mi te kahle ku ni risimu lera rin'wana nga wena wo khensa sangu. Mm. vanhu a va swi twisisi Mm. a ri rhuketeli Mm. xitsonga xo hlantsweka Mm. n'wana ka khensa sangu u tlhe u fingenele leswi vula ku khensa loko u ri na ndhawu yo veka nhloko u tlela Eh. se u kuma xo fingenele swi nga khathaleki ku tlele bridge jini or kumbe tlele kwihi kwini ma swi vona Mm. eh lexi nga kona hi lexi loko va ku na mutsonga u fanele u tirhisa ririmi ra wena hi Xitsonga xo hlantsweka xa sheets Mm. leswi swi tivaku swi ya vanhwini Mm. a swi fiki vanhwini swi va kahle Eh, Ma swo? eh. Mm. ende munhu mi byela leswi ka tiqambi va ta ni khomelela va swi nga ta ka swi nga va khomi kahle mara ni ntiyiso u ta tshama u ri ntiyiso Yeah. Mm. vuqambi bya xitsonga loko swi sungula swi pindiri mi ta twa hi lead guitar Mm. loko mo twa nkatara Mm. ivi ku xitsonga xi hlantswekile Yeah. a ni vuli ku na lava va nga tirhiseki ti nkatara xitsonga xi hla- a xi- a- a xi Hlantswekanga. hlantswekanga but no twi nga ku hi yisa ririmi ra hina hansi a na hina machanga ni toloveriwe hi tinkatara ka vana va mhani Eh. so ma vona ku xin'wana na xin'wana lexi mi xi endlaka mo ni mi nyika xikombiso beside that ku mina na makhadzi ma na n'wana ni Eh. Mm. ku na tinkatara laha misava Yeah. yi twe ko Eh. ndo, ndo, ndo. Eh, eh, Ah. tikona. Eh. leswiya loko va ku risimu ra xitsonga va ku best xitsonga yini yini yini Eh. Ah. xo sungula mhe loko va ku ri jaji ku ri mina ni ta la ku twa xijo xiya Lexi pre- xi representaka xi Xitsonga. representa ku ririmi ra mina Eh. mara loko se hi nghena ngopfu ka uben Ah. Vutsonga bya hina byi ya kwi bya mbombomela Mm. a hi nge ni nga yuben Mm. but hi khe hi tirhisa yini ririmi ra hina Mm. na hina loko ho ba mapiyano a ku ha lexi nga lungaku hi nga fayita hi ku sa ku yo saka Ne. Ah, ndhavuko ndhavuko Wu fanele wa wu hina.
preserve-iwa. Wu- ya wu fanele wu hlayisiwa Eh. hlayisiwa Eh, e se xikombo xa hina hayi ku ha tsandzeka ku ba vocho Eh, eh, eh, Vasco. Mm, mara mi hlayisa mi hlayisa ndhavuko eh. mm. ya la ni vona i nga ri mfumo wa hina a wu fanele wu wu mi sapota kumbe wu mi seketela hi xiyimo xin'wana xa le henhla hi ku mm. swi kala ngopfu ka vanhu la ku ku va vanhu va hlayisa ndhavuko hambi va kha va swi vona ku a ve le ku kumeni ka mali yo tala mm. hi ku vanhu vo tala masiku lama va cincacincana swilo hi timhaka ta ku endlela mali eh. kambe n'wina ma ha tshamini laya eh. ku na risimu rin'wana ra n'wina na rona ni fanele ku ni vutisa hi rona loko no ho za hi heta laha ni nga vutisanga hi rona a ni nga va ni endli xihoxo xin'wana xikulukumba ngopfu lela ra ku ni yevuleni ni vulavuleni mi ta nona

ku hava munhu loyi tlharhelaka timanga nga khavuti masiku na rena Yeah. i nge tlhorhele timanga i hete tata sale Nga dyanga. Nga dyanga, a swi koteki. a va yi minyana Eh. Eh. N'wi byela lexi um mfumo a wu swi tivi ku loko wo ka u nga vulavuriwi a wu nge fumi ku ya mahlweni naswona Mm. na mina loko ni nga vulavuriwe a ni nge qambi ku ya mahlweni Eh. ende matimba yo va ni kota ku qamba hikuva ni hleriwa ni vulavuriwa ni rhuketero mara ni ta va ni kha ni nga swi twi Eh. so laha ni zama ku kombisa ku ku hava munhu la tlhorhelaka timanga a nga khavuti So a va yimi nyana hi mhaka ku na mundzuku loko va vona va nghenaka tintangwini ta mina ni Eh. vulavula hi mina sweswani Eh. swi ta va swi ri so kumbe swi tlula leswiya sweswi swi nga tintangwini ta luya Eh. swi nga xiswona Eish. Twisisani? Yeah. ende na yena ya luya sandleni ani a swi tivi ku vutomi byo pfumala valala a byi A byi nandzihi. nandzihi a va n'wi vulavuli va n'wi tsaketsa Hinkwawo byi tsakisaka hinkwawo. ya hi laha hi lavaka kona hi laha byi nandziha kona ya mara ka ka ka ka vuyimbeleri ku na leswi a va swi vitanaka ku i beef eh, no la ta ku eh, hi twa hi vonele ra n'wina ku nyamawo hayi hayi leswa nyamawo leha swa ku eh, nqambi yo karhi yi gega yin'wana kumbe yi lwisa yin'wana ya mara vo simulelo ra sweswi mm. phikisana mina most of the time eh. loko mo twa ni vula xilo xi eh. kongomane na mina eh. mara a ni nge a ni tshama ni ku luya mm. ni vula mina mina mina mina so la yena ni
um A van'wana va ta va va kha va swi tiva ku mpela nga hembi ni vula mina mina mina myself yeah loko ni ku va tele va nga chichi- chichiwa mibedweni ma swi twisisa ku ni vula mina ku hambi mina ni nga Eh, eh mi- mi nga Sukile va xivamba, swa- sandli eh a na ha ri mhani xivambo sweswi ah ni mhani a ni ku na leswa swo loko ku na no name eh ni mhani no name oh la ni la ku zama ku kombisa ku na vana lava va ha taka a swi tivi ku wa suka evukatini i tikumi ri swi vuya Mm. u humesiwa ntirhweni i tikumi ku nga Ka tirhi tirhi. Mm. wena ntsena khensa loko xikwembu xi endle ku va na ndhawu yo endla yini yo endla ka Yo ka hlovo. a ni kongomisanga munhu mi ta twa loyi u vula luya luya u vula luya luya u vula luya kumbe swa befa tima to wayi a ni gegi melaka no befa munhu a ni to vula vito a mi ta vulaveki Ne.
Eh. mara mara ku fika se loko mi mi karhi mi eh, tlanga eh, vunanga eka ngomi tiva timhaka n'wina no no hi la ku twa phela va yingiseri va yingiseri va la ku twa la va yingiseri va la ku twa eh. mara ya mhaka ku lexi ni lavaka ku xi vutisa mina i ku ku suka se loko mi kha mi mi kha mi mi ri tlambi mm. A mi se tshama na siku na rin'we mi twa wun'wani a a endla beef hi n'wina kumbe a a chinghela n'wina kumbe a a mi a mi gega hi ku yimbelela? Makamani mi byela. A ni tshama ni swi twa why? Ni suka ni kota ku twisa ku loko a nghena studio ya hambi o tibye ku kongomisa ka mina ni nge swi twi mm. eh, hikuva mi swi lavi ku swi twi eh. ma swi vona mm. eh. se loko ka yimbe a nga vuli mina u lava lava va byela ku vona loko yi chaya ka munghana loyi a chaya timbe ntsena yi chaya na van'wana se mina loko no lava ku bifa ya a swo na ntiyiso mhani ma swi twisa ku na ha xihundla mi xi mi mi xi mi xi veka rivaleni vito ni n'wi byela ni ku wena swimanimani leyi Eh. tininini mara mara mi swi naveli nyana ku bifa munhu nyana siku rin'wana ku ri rito ra n'wina leswi mi yimbelelisaka swona loko mo bifa munhu mhaka ya ku yi nga tsakisa ngopfu ni va rhandza ngopfu vanhu lava o Oh, mi va rhandza hikuva Mavona isati munhu ni nga mi hlayela vona Ah. Mam Egi, ah. Mam Flo, ah. Flora, ah. Dr. Sophie. Ah. Eh, va ko van'wanyana maybe lava ni nga va tivi va mhani tshami eh. xitumbelani ah. mm. mhani wa sirha richard macheka loko va ha fika ten a ni hi vatsongo ku hi nga bifana kumbe hi holova ma twisisana Yeah. se hina hi la ku hlayisana hi la ku kurisa ndhavuko mo va ndyangu Wo va kahlekahle ndyangu a hi Eh. talangi Ah, a hi mtalangi talangi Mo va xindyangwani xa n'wina. Eh, ho va xindyangwani a hi fiki na ten loko ni nga hoxisi Yeah. ni nga vula ku ni kha ni khawunta mupani hlanganani Ah. chavani Ah, na vutsaniso eh,

I'm se go- eh. a hi tala hi so Mm. so vo chane vo yini vo yini ni nga hemba ni va tiva a mi va tivi Ah. ya So- mara ku na eh, ya mo ni rhanga ni Mo ni vutisa rhanga. lexi ni nga ta za ni rivala xivutiso Eh. lexi ku na ku na risimu rin'wana mi nga ri yimbelela mi khensa eh, professor hlati n'wanowo ma tiva ku ri- risimu leriya loko mi ri yimbelela ne ku ri loko ni kha ni ri yingisela um i risimu leri ni ka ka ka ka album ya n'wina leya ya ku helaku mm. ni nga twa ri ni khumba swinene hi ku a swi tikomba mi vulavula swi huma embilwini mm-hmm. a swi tikomba ku ri leswi mi swi vulavulaka ma swi mi vula swona a ku na ku kanakana na swin'wana na swin'wana
ku vulavulela mbilwini kumbe andlwini kumbe ku na xipfunchumu Mm. vana lava nge professor hlathane Mm. hi vona va nga endla ku ni va dokodela Eh. leswi vulaka ku mfumo wa mina Mm. a wu se swi vona ku ni nga fita ende a wu se swi vona ku ni na fanela Ah. a swo Eh. problem leyi mo ni mi byela hi na mafom five Eh. na magrade twelve Eh. ku na ku hambana Eh. se mfumo wa sweswi wu lava ku magrade twelve ma tlhavetela enda hina hi swi koti Mm. ma swi twisisa Yeah. se ka n'wina magrade twelve hi n'wina mi fanele ku mi endla ku milorho ya mina yi ndla yini yi humelela Eh. mara me ku ni ri form five ku fana na professor hlata Eh. va zamini va Eh. form five bya hina Mm, ku va va kota ku humesela nyiko ya mina a rivaleni ku kombisa ku Mm. na fita ku va dokodela swona Eh. mara mfumu a wu se swi a wu se vona pfula tihlo Ne. Mm. leswi vulaka ku a a ka mfumo wa mina na fanele ni yimbele ku ya mahlweni ku kondza lava nga ta ku ho swi ya hi endla leswi ya ende mi le ku se ni hola mudende a ni la mudende lowa wa vakhegulu ntsena na vana va ka ateni khacha a ni tirhi ngopfu Ah, ah, ku- ku- ku tirhela eh, ririmi ra xitsonga mi ri tirherini swinene. ne so swo ka swi nga se fikelela ku lava nga na swa vona va tekela hina hi nga ha swa hina nhlokweni naswona Mm, va mi onara mara siku kahle leri swi nga ta fikelela va ta hi onara kahle Mm, Mm. Eh, hi ku siku rin'wanyani swi nga ndleka phela eh ku swi swin'wana na swin'wana swi famba kahle a yi swi tiva ni hi le misaveni Eh, swo Mara mboha swi mama endleka. Denise, ku mina wa form five Eh, na ntombi ya mutsonga wa grade twelve Eh, umfana. ne Mm.
ni ngo vula ku mina ni ni byele ni mesikite yaha ni nga yi hlanzi na ka ndiyana Ah. mara sweswi a swi fani Eh, na hina eh, Naswo? eh. se lava va nga na grade twelve hi wo va fanele va endla ku hina hi nga na mafom five five Mm. hi kota ku ndla yini mi humelele humelele ha mu tisa laptop kwa mu ku tsala vito ni ta vutisa ku ni tlhava kwihi ni ya kwihi Eh. mara ni swo tala swo fana na vo metse na yini ni nga mi byela ansala mi nga se heta ni n'wi byela ne i i ntirho wa form five ha swona ne Eh. so grade twelve na form five a A swi swi fani. fani se doctor nhla tin'wana mhani na sweswi na ha vula Mm. leswi va nga ndlela swona ni Ah. A ni swi tivi no ni ku yini ka vona na swi twisisa ku hi marito man'wani swi vula ku varhandzi na vaseketeri va mina i swisiwana ku fana na mina lero la ka vona swa vona or doctor Hlatse nge va hi khome mahlweni ma swa Ah, mi vulavula ntiyiso Hi swona. se lexi xi nga kona i ku hi mfumo wa mina wu rhandza Mm.

swiendlisi sweswi mm. eish mm. doctor mi ni la ku vutisa ku na kulukumba un'wana hi tirhaka swin'we ne la ka podcast i tshama ni byele ku u tshame a kerekeni mm. doctor va ku tiva kerekeni eh, eh. u ri u khomiwe kahle hi titswalo njhani loko a fika swi na malembe nyana ndhaku loko loko ni ku ni twi ku doctor va khomi ah. biya leyi va nga za va yimbele hi yona u ni ah. byele misa loko hayi a va khomi ene loko mi fika kerekeni ah. loko va vo nga ri mi byi twini va mi bye ku a mihelo mi nga ta famba mi wa hi movha tshamani kerekeni kerekeni kerekeni ku humelela yini doctor

swi nga khathaleki ku munhu na swikwembu swingani Mm. ni xikwembu xa mina i yesu kreste na Mm. jehovha ra nga henhla henhla Yeah, uh, number two uh, nelson mandela yeah, xikwembu xa mina number three vana mama yeah. Eh. Number four biye. That's what I want. Eh, a n'wina ku mi vulavula mi fanelanga mi siya biya Ne. xa mina ni Eh, jesu wa nazareta na muvumbi la nga henhla ya number two Ah, ku lihlahla nelson mandela loko ni khongelani ah, ta sungula kwalaha mara mandela loko ri wa swi twa i xo xikwembu xa mina no ha beji ya yena ah, a ni ta yi tshama ni mi yi fakela fakela hala ni faka ya charge glass Eh.
Eish. mara ka ka ka vanhu lava mi nga tirha na vona hinkwavo kwavo mi tirhe na vanhu vo tala van'wani mi nge va tsundzuki loko ho mi vutisa sweswi kumbe mi nge heti ku hl- ku hlamusela i mani loyi ka vanhu lava mi nga tshama mi tirha na vona mi twaku onge um i munhu wo hlawuleka wa xiyimo xa le henhla eka lava mi nga tshama mi yimbelela na vona Hatso Chauke na Evans Mabasi. Ah. Xikomba xi ni hlayisele vona. um A ni la ku ya yimbela u nga ri bo Thatsonani. na Ai, a ni tivi a ni tivi ku a mi fanele mi ri kwihi na
events a ni be phasi ni va ni ka n'wana wa kona Ah, wa ku qhuveka ah, se a kha ha totova mm, mara mo ni vula leswi na a famba fika ta heta kahle ema a ndzi rhangi na vanhu vo tala ngopfu a ni cincacinca ah, tirheni a famba fikata ah. Mm.
kumtirhina a swa ni sungula ku swi twa namuntlha Hey, we like that. Kasi wala. Ah, leswi swi ta ku na vanhu vo tala ngo lava va nga swi tivi a va nga swi tivi swi leswi man
ve khale ka gudlagudla
lamulele va ni tiva wa tiva sandlene kwala ka gazo

na Philip Miller, ah. na Andre Filjon, ah. na Tom Fox. Ah. Le um hani dua studio xa Ian. Ah. Sure. Um mara hi ri endla hina hi ri lala va chaya ku va ri overseas swona ah. hi ri endla hi ri endla hi ri endla ra dlanximanga mm. mina na botpita hi ri makvile by that time ne botpita tinet so laya ra mina a ri ri african Yeah. ra botpitana ra ri african but ri vuye ri vuya hala Yeah. se hi mhaka ku ri i risimu ra ndhavuka so Eh, Ah, ni twe nga ku loko se ri humile hi ku mina ha ri kona eh. ah, a ni nge phikizani na vo lavaya a ah. va phikizini na lavaya vo ka va nga ha ri kona lava va ka va lavaya ku va ta kota ku endla ku vana va boti va tlela va dyile Ah, ah. but a va swi tivi na vona ku risimu ra mina na mina boti ni lo va tshika eh, hikuva a hi tirha swilo eh, swo eh. so mo ni mi byela lexi i ku nkarhi wun'wana loko nga ri na movha va twi nga ku wa lwela hi ku haha movha Eh, mina lexi ni nga ta xi vulaka lava va nga endla risimu ra dlaya nximanga eh. a va sapoti muti wa boti peter tinet wu ya mahlweni hi rona ne mina ni a va nga pfuki va kuma kholo ya mina kumbe ku yini Ah, ende laha twaka ri na ku vilela hi swona Eh, ni nga n'wi sendela swilo hinkwaswo siku ri nga programiwa swi famba na day tanihileswi swi tshama ka computer swi tshamile eh. yeah. hi lembe ra 1992 hi ti 6 ta february if I'm not mistaken Ah, mm, ni na ku tshemba ku gaza hi kwayo nga swi tivi a yi nga swi tivi hayi nga swi tivi namuntlha ne namuntlha vela ku huma ku huma swihundzi catch the fire ra ah. Patrick Chamose loko ya ya ya ya ah. la ku no ku samora mashela a nga siya swihlangi ya ri moyeni ka film nyana ya liya nkarhi nyana ya liya hi nge sa hlaya film liya va liya ya va hosi sikukume ku swi ndzi vuyini nkarhi nyana ya liya ta va hanya Ah. so for now Ah. varhandzi na vaseketeri va mina vo tala vanhu vo tisa ku why ni kota ku twisisa ku mbo tita thina ta va ha ri kona ende vana va vona vavasati va vona lava nga tiyisela va fanele va ya tlela va dyile n'wina mi nga ndla risimu ra dlaya ximanga sapota ndyangu wa peter tinet ro rero hambilota ni ya kala waye mina na botpita a hi lwangi loko va hete ku ndla risimu leri Mm. so na sweswi a hi nge helwi hikuva va nga ha ri kona misava Mm. finish and clap Eh, ah, mhaka ku mi- mi humesa mi humesa swihundla swin'wana leswi a hi nga swi hleketi ku swi kona kahle kahle ku ri mi humesela eh, information yintshwa tswa new new from the box Matarasi no se mfani ya kwihi? Yeah.
ina ina timhaka ti va to tala ngopfu Vanhu, eh, ni ta mi nyika tinambara mi ni fonela Yeah. va byela philip mina tom fox or ian ozren Yeah. va ta mi senda risimu ri ri whatsapp Ah. loko dlayana ximangama ya dya xitimeleni hi ku hi ka hi kona ya ku dya xitimeleni leyi hayi hayi hayi ka valungu hayi loko Tan, tan, tan. Ah, ba African. okay, it's fine. I am not. Ne? Yeah, no, no, no, I can't. Um, eh, swinene ka vuxokoxoko eh, lebyi mi hi nyikaka byona vuxokoxoko byintshwa lebyi hi nga na ku tshemba leswaku eh, valandzeri va hina va ta mm. kota ku va va kuma swin'wana swintshwa hi ku swilo swo fana na leswi a hi mhaka leyi fanelaka yi tumbela hi ku loko ku karhi ku endliwa ku endliwa eh swo fana na vulavisisi mm. eka malembe lama taku mm. i swilo leswi faneleke swi kumeka swi va swi ri kona eh loko loko za hi sungula podcast leyi na matsundzuka loko ni mu byele ku ku na mahungu mo tala mo fana na leswi manhlodr eh, eh, va lavaka ku swona mm. dr sandlen va va lavaka ku swona ku um e nda nda nda mi kuma kona um ku ku na timhaka to tala ka ka ti-artist ta matsonga ne eh. leti nga tumbela swinene mm. ene a ti document-wangi eh, na ma na rihanyo ra vona as the eh, artist a ri document-wangi sweswi hina hi nga documenta leswi vanhu va swi kota ku ya na na vana va n'wina na vatukulu na hina hinkwaswo va swi kota ku ya va vona ku mhani va ndlisi swa so kokwani va ndlisi swa so ma twisanyana ma swi vonanyana Ah. mi nga vutisa lwa dyondzisaka ndhengeze lembe ra 1985 a ndhengeza hayi Ah. a ni tsala leswi wa mutswari Tata. Ah, loko mutswari mi byela ni ku form five a yi fani na grade 12 ah. na buku leyi vitaniwa gwanyambili Eh. mara a ko va buku sweswi hambi ni nga tsala swa eh. se va swi kuma swi va ku swi hambana a yi nga humelerisiwangi laka ku va sweswi yi ta yi humelelile ya ha ri kona buku yaleyo
oh mativa loko mo yi lava phela na na humelerisa mina tibuku ni vula ku ni nga sungula hansi oh yi sungula na hansi xitori sweswo ha swi lava sweswo leyi ya eh, ya voho leyi ma vona ya mina leyi se ni humelerisa hi xitsonga na hi xilungu na liya hi liya ya xitsonga ma yi vona leya mhloti wa tinyari liya Eh, se swi va swi ri na nkoka swinene timhaka ta ku vona ku
n'wina mi nga yi endla hi mina I'm telling you the truth ne ma vona mina ni Eh, ni xikwembu xi ni nekile ko va ku grade twelve na form five mm, a swi nge tshuki swi fani na siku na rini mm. mara a ku se tshama ku va na munhu loyi a nga hleketa timhaka ta ku lavisisa vutomi bya n'wina miliyoni mavunda lava Oh.
mara ni vile peceni va ku ri Eh, um, tota na ku yidla va nga lova mm.
ya hi ku mhaka ya ku humelela yini ku na swi na nkoka ngopfu wa vona loko sweswi wo teka um switori hambi wo ka hi nga tsali switori swin'wana swo leha mm. hi teka switori swa a hi ngo sweswi i tinqambi ta xisati mm. leti nga kona mm. lava va nga hundza hi ngo hi ngo ya ka tifemeli ivi hi ya hi ya lavisisa leswi nga tumbela na swin'wana na swin'wana mm. mara a swi ta va swi ri kahle ngopfu ku loko lava va ha ri kona hi kuma vuxokoxoko hinkwabyo ku hi kota ku um matimu ya vona ma nga lahleki eh. minkarhi yo tala um swilo swo swa lahleka hikuva vanhu va lovini eh, va nga siyangi sweswo swi tsariwini ehansi se ni na ku tshemba ku ri um kusuka laha sweswi va nga mi nyika tinambara hi ta sungula swilo leswi kumbexani va department of arts and culture va nga tshika ku va swi langutisini va va swi fanda ivi hi tshama hasi hi kuma vanhu lava nga ta kota ku va endla ti-research hi tinqambi ta ta xitsonga loko ho khoma mi kuma ku sweswi mi nge te mi ten va va xisati hi tsala switori swa vanhu va ten mm. ku loko vuya ku yiwa lomu tilayibrari ku nga kumeki tibuku ta xilungu ntsena ku kumeka na tibuku leti nga ta va ti tsariwe hi ririmi ra xitsonga eh. hi vanhu lava va nga va vatsonga va tsala hi vatsonga hi ndlela eh. leyi nga fanela eh. ya hlawulo wa le maninginingini mm. hina vatsonga manhlangano mm. xitsonga xa xa famba mutshama xi ya ya Xi xi le ku fambeni, xi le ku Tsonga fambeni. phela mi hemba. mara mom ndzi a ni hela ku qambe ya kaza mi le ku mi le ku xisirheleleni na ngopfu n'wina vatswari Eh. tshama Mm. swi fana na ku endlani game reserve ya hina tikwambeke hi ku Eh. rhani ma swi swi hlayisekile Eh. loko no la ku wondza pfuna hi vona Eh. yi ri ndlalani game Ene, reserve ya hina mativa- mitlangu mara leswi leswi va swi vulavula- leswi va swi vulavulaka swi na nkoka ngopfu Ne. hi ku ku hlayisa ririmi ne Sweswani, na ndhavuko vana va la ku tiva kasi chava la Eh, ene a ku na na xinepe lexi nga omisiwi ku hava a ku na xinepe lexi nga hi eh. ateni ka cayinga na xona wa swi vona a ku na nchumu lexi nga kona Mm. se ma swi vona Eish. Okay, okay. Kahle- kahle kahle ku ya hi- mi rhuma ke Hayi, hayi, hayi. yana ni ka mhani khatisa va mi nyika xinep xi Mm. vatliwa Ne. leya ka mhani almina dubezulu xi vatliwa Eh. leya ka mhani madyom- madyaku bomba xi vatliwa Eh. miya ka va mhani sandleni xi vatliwa Eh.

Eh, mara mulenani yi ta vitaniwa dr thomas hasani chauka Eh. Eh, drth Eh. c Eh, chauka Chauka, swa eh. malamulelo Eh. Eh, ivi hina ha ri vatsongo Eh. lexi mina mi kombelaka xo hi lexi a ni ngoma ha swi kota mina magretwela Eh. ni ku dr thomas hasani chauka ni Eh. a performa a ni nga ha swi lavi Eh. a ni lava leswa swo n'hweti yin'wana na yin'wana loko yi hela please art and culture a yi va nyika hambi yi va nyika 50000 every month Mm. a na ha lava ku va vona va mbale tinjhovo va nghena Va kha va va kha va cina Eh. se va karhele a na ha swi lava ku swi vona Eh. mara man'wana ngo vula ku please Eh, dr Ch- thomas chauke na murhuma vafana va mina ni eh. va tshamisiwa hansi mfumo art and culture va nyika 50000 every month yi ta va maintaina ka plus mudende wa vona Eh, a swona eh. va ha cini ku na hava lava xitejini ya Eish. lava ende mi fanele mi n'wina vafana wa mina mi lava siku leri swi nga ta onariwa hi rona swilo leswi mi swi vulavulaka sweswi swa ta ku sa thomas asanchauke loko mo ze mi va veka bencini eh. va hola siku leri mi va vekaka ro bencini swi fanele swi tlula leswi hi swi vonaka la namuntlha eh. se task leyi ni mi nyikaka yona eh. why siku ni n'wana mi ta ku mhansa ni dlena xiteni ta wela kwele ni fela kwele ma swi vona ku na nkarhi lowu hi hayi mpela i ku mi twa ndlala ma swi vona
mina mfumo mfumo wa mina lowu ni wu rhandzaka sweswi wu nga ku ensi a ni nge pfinyingi ke mo ni vulavula pha Yeah. ni lava ku anc art and culture ni veka dr thomas hasani chauke hansi a va ha cini a ha la ku phikizana na vona a na ha la ku va va- va va nominatiwe etifonini ni le kwini ni le kwini a ni hi dokodela lavakulu hikuva va nga hi rhangeli mabula ndlela wa hina ni a ni bashirini lava ha ri kona bamthombe lava ha ri kona ku se vona swona Yeah. na bamakhuvela mm. na tatana elias baloi mm. va tifona u rhanga hi vona hi la ku ndla tinjhovo down a la ku va vakhome tinjhovo na nkatara xitejini mfumu a wu voni ku endla hene hi vona mara swi le xitejini a swi lavi Mm. ee se vona hona swa ku doroba ra ka malamuleli ra vona ri ta vitaniwa ku dr thomas hasan chauka mm. swi ta ndhi n'we va fana tlhe hindla na xibelani dawu tinjhovo down Va tshama hansi va wisa mi endla ku mfumo wu va tekela nhlokweni wu va nyika movha wa kahle wa ranger nga ku hosi so wu va nyika- wu va nyika na mali every Yeah. month va kuma 50000 ya vona Eh. Hambi ko va 500000 kumbe 1 million hi n'hweti a swi na mhaka Eh. ivi va tlhela va va va ri va hola mudende wa vona lowuya Eh. va tlhela va hola na mudende lowu wa ti-artist Eh. khale ngo va phe vo va nga ndla ku hi navela swa Eh. Ya. fana ku ri na mudende wa vakhegula na vakhalabye ku va na mudende wa vuqambi ku va na miholo Holo. loko n'hweti yi hela Mm. eish ivi siku leri ra xi- ra tinjhovo down Eh, mfumo wu ta vo pulana wu ta vo swin'wanyana not less than five million u fanele u endla leswa swo va nga naveli na siku na rin'we khoma nkata lava ku ndundulundundu va ku byela ku se ni yo tshama sweswi. ya mara ma tiva ka ka ka miehleketo leyi mi nga ta na yona hinkwayo ni ri na ni na ku tshemba ku um lava va nga ku yingiseleni lava va nga na matimba va ta endla xa n'wanchumu ma vona na liya A ni tivi loko ku ri vanhu va yi twisisi kahle ka timhaka ta ku ri loko mi ku um hambi vo endla zoo ni mi twisa kahle ku hambuli zoo mm, mm. mara mbula some sort of eh, ku va cultural heritage eh, eh, laha ku nga ta va ku ri na u kuma ku laha ka wolo yo karhi ku na sandglen chavalala ku tsaliwe na matimu ya yena ku na swin'wana na swin'wana leswi a nga tshama swi wina ivi ku va na thomas chauke loko mi kha mi famba laha ku va ndhawu ya loko mi ngheka malamulelo mina loko ni nghena loko ni hundza police station mm. ni expecta ku vona dinepe din'wana dikulu ngo dya dokodela va mbale tinjhovo va khomela nkatara eh. lebyi nga vumbiwa hi mungu eh. then ni byi expecta loko ni ngheka xikundu leyi eh. aka xikundu hi fanele dikumeka di ri dikulukumba foti dikulu swinene di tlhela di va di ri na loni di tlhela di va difenseriwini mm. ni tlhela ni expecta ku vo buku ya so

byo fana na n'wina i vanhu lava department of arts and culture mm. a yi fanele yi va tirhisa eh ku va va humelelisa swivono swo karhi na swin'wana swin'wana mm. hi ku eh n'wina mi ngo va mi ri hava mali sweswi mara miehleketo ya n'wina yi kulukumba hi ndlela leyi ya ku loko department yo kota ku fanda miehleketo ya n'wina

Ah. zamani ku swilo leswi hi nga hi swi vulavulaka sweswi Eish, mhaka ya vongo n'wina, hala ka dokodela thomas hassan chauke a swi endleki ne Ah. me hi ku rhandza ka mina good friday swi fanele swi endleka Mm. Eish. na a no mi rhuma sweswi Yeah. good friday a swi endleki madalani nga ko mihleketa mi le ku tsutsumeni Eh. Ah, swinene a ngopfu.
swi busy.
endleki Ah. a ni hi la ku endla tinjoko down hi fanele hi va ka dokodela a hansi a va chaya nkatara va ngo chaya loko va ti-entertainer va chayela vatukulu kwele kaya mm. mara leswi a swi va ku na thomas hasancawu ka makungubyena lava no swi twa eh. waye va nga va niki mali va tshama kaya va ku dokisa thomas hasancawu ke a va fanele va ri ka maphungubye mara maphungubye ya vo va yi dyela kaya mara mali va va va horile ku xanisa mukhalabya sweswo so ku suka good friday ah. tinjhovo down show tinjhovo down man me ma ta ku yini ni ni wa ka chava la hi hi campaign ku lu campaign ku lu hi campaign ku down campaign la ku ba ka ba ku he maphungudze he marula yini doctor sancha kumbile ya me la penga leraro ni nga imitate voice ya vona va tshama hansi ni nghena exitejini va ra na tinjhovo ni kaka ni to tsandzeka ku banga tani Ah, Eh. Eh. yeah. a hi meke a- a va wisisiwi a va wisisiwi va wisa hambi ka masipala loko munhu a tirhi u huma pension Eh. A A wisa. culture hina hi vanhu va njhani mi nga hi nyike ku pension ke Mm. and the pension swi leri va ni ku munhu u hola n'hweti yin'wana na yin'wana Mm. a hi to ku mi ta hi holela yini ku a na vhela mi nga hi holeli Eh. mara ho vula ku sweswi dokodela a va wisi mi va holela va tshama hansi va dya peceni ya vu a qambhi a ni ta n'wi na ba xi rindza na tatana emithombeni a va ha ri kona mara mindyangu ya vona yi kona hambi munhu loko a lovile hundze emisaveni a kha a tirha swo karhi ndyangu wa yena wu se wu dya a yi dyi mindyangu leyi. Mm, a yi dyi sweswi ya ku ri laha hi fanele hi teka Ah, ma hi vona teka laha- xiboho na hina Ah, eh. ma vona mi hi nyika miehleketo yin'wana A yi yo- tele. yo vupfa eh, leyi ku na peta hlungwana eh, sato hi fana xavisa swifaki ku na matshwa bemuda mm, sato hi fana xavisa muqombhota Eish. ku na richard maceke Mm. sato hi fana endla yini eh. ma swi vona Yeah. vanhu va lave hinkwavo va nga a va nga tirheli adi a va tirhela va ah. tirhe yona okay

Yendlani ku loko n'hweti yi hela ku va kota ku xava 50 ya mugena yi xava vana va mhani a swi fana swa matiko man'wanyana ka ya eish a ni ale hina manchangana ni hambi hi swi ndlise ku yini yo tsan'wiwa ma swi eh vona? eh so ma swi vona Eh. mi fanele mi swi twisisa ni ne ku swi va hi ndlela yaleyo ne so no mi kombela vana va mhani please eish na tisongasonga tintambu a a hi tisongasongeni ni khense Sala ngopfu kahle, doctor Dr. Nda- Sandile nda mi- Chabalala. nda mi- nda mi sendela Ndzi mi message nyikile homework ya hi ta vulavula swo tala leswi mi nga swi vulavulala ne swi tele swinene na misa loyi a nga tshama ta kerekeni u mi rhandzisa swin'wana Like- um hi ta fika hi vulavula na yena Sure. Khense- khense ngopfu